איף יו געטינג דיווארסט טינק אוו יור קידס פירסט. האסט געוואלט סעפערעיט און זיך גע'גט, יו דידענט קעיר עט אלל. און ס'דא גט'ן וואס ציען זיך פאר יארן לאנג נאר ווייל מ'נוצט די קינדער אלס א אלס א אלס א קארד. בינג א סינגל מען, האסט קיינמאל נישט א לאנלי מאמענט, עס געט משל צח. קאנסטענטלי, ס'איז פאר עי עם די קומסט אהיים און ס'איז שטיל. ווייסט וויאזוי חתונות האבן אויסגעזעהן פערציג יאר צוריק? א יאר צייט צו די. ברוכים הבאים, א גוטן זומער, וועלקאם בעק צו נאך א עפיזאד פון די פשוט פשט פאדקעסט, די עולם לעצטענס האט געזאגט אז מען וויל האבן אביסל איינעם פאר די יונגערע עולם, סאו ס'איז א פלעזשער פאר מיך אז אונז האבן היינט אין סטודיאו מיין איינע פון מיינע קלאוסעסט פרענדס, מיילעך האלפרין, מיוזישן, איינע פון די מאוסט פאפולער בענדס, מיוזישענס, קארענטלי אין די אין לאנדאן און אויכעט אינדרויסן פון לאנדאן. נייס. און מ'וועט מסתמא באלד אריינגיין אין א גאנצע שמועס וועגן מוזיק, אבער לאמיר אנהייבן מיט די מיט די בעיסיקס, ווער ביסטו? פון וואו קומסטו? אינטערדוס דיך. שור. איך הייס מיילעך. היי. העלאו. נייס טו מיעט יו. איך בין אויפגעוואקסן אין בארא פארק פארטי וואן און.

סאו זאגסט האסט חתונה געהאט אין לאנדן ביסט געקומען קיין לאנדן יעצט אבער האסט שוין געהאט א קאנעקשאן קיין לאנדן די האסט געהאט א זיידע דא אין לאנדן. רייט סאו מיין טאטעס טאטע ער לעבט שוין נישט באט ער איז פון גאלדערס גרין זייער פעימאס רבי חנן האלפערן די רב. זכרונו לברכה די רב פון גאלדערס גרין סאו מיין מיין כ'האב פעמילי דא לייק מיין טאטעס פעמילי וואוינט אין לאנדן מיין טאטע האט חתונה געהאט צו ניו יארק.

סאו איז הער, כ'בין געקומען נאך צוויי מאל, באט ס'איז נישט געווען קליא, דאס איז מיין פעמילי, לאמיר לאמיר לעטס. ווי אין אין בארא פארק ווי האסטו געלערנט ווי האסט זיך געדרייט וועלכע. שור, סאו איך האב געלערנט אין באבוב. אקעי. בעלז. שיב ט חדר. חדר. אקעי. נאכדעם צוריק צו באבוב פארטי פייוו, מיין טאטע איז געווען איינגעשטעלט דארט, נאך אלץ,

קענסט נישט צופיל מענטשן און. סאו דאס איז געווען גראדע א גרויסע סטראגל ביי די וועי, דו האסט שוין גערעדט פון דעם, יואלי שווארץ שוין גערעדט פון דעם, כ'בין א בארא פארקער בחור, כ'קום אן צו לאנדן, איי דאנט קנאו עניוואן העיר, באמת נישט, יא כ'האב פעמילי דא באט נישט אזוי קאנעקטעד, כ'האב נישט געוואוסט קיינעם, ס'איז געווען לייק, ווער האט עס, דו האסט עס געזאגט לייק די ערשטע טאג אין ישיבה? עס איז א פערפעקט עקזעמפל, כ'קום דא אן לייק, העלאו, וואס טו איך דא, כ'קען קיינעם נישט, ווי דאווען איך, ווי גיי איך? נאטינג. סאו מיין ערשטע מיין ערשטע קאנעקשאן איז געווען כ'האב אריינגעבאמט אין מושי ווייס. מושי ווייס איז עקטשעלי אויך פון אמעריקע. און ער האט געזאגט יא ווי דאווענסטו? קום דאווענען ביי אונז אין א תורה צבי. יואלי שווארץ מענטשענד איט. און כ'בין לייק ווי איז א תורה צבי? וואטעווער. שוין. כ'בין אריין אין תורה צבי און כ'האב געזען, אוי wow ס'דא שטריימלעך דא. אקעי! אה דו קומסט אויך פון אמעריקע, אה דו ביסט אויך פון אמעריקע, אקעי, דאס איז מיין שול, דא דא בלייב איך, דאס איז. אה סאו ביסט געגאנגען וואוינען נאכן חתונה גלייך קיין גאלדס גרין? ביסט געווארן איידעם גאלדס גרין סאו. יא, קודם כל כ'בין דיווארסט, כ'בין געגעט. יא. סאו, סאו מ'האט געוואוינט קודם א יאר און א האלב אין ארץ ישראל. און נאכדעם זענען מיר צוריק געקומען צו גאלד ספרינג וואוינען. רייט. יעצט די גאנצע מוזיק חלק ווען האט זיך יענץ אנגעהויבן? ווי האט זיך אנגעהויבן די. רייט סאו איך האב אייביג ליב געהאט מוזיק כ'האב אייביג געהאט א קיבארד אינדערהיים כ'האב געשפילט מוזיק כ'האב אויסגעהערט אלע אלבומס אלדאו מיין הויז האט מען נישט גערעכט געטוט האבן אלע נייע אלבומס לייק. שלומי דאסקאל איז שוין געווען אסור הא? אהמ אהמ באט איי מענעדזש, מיר האבן געבארגט פון א חבר א אלבום, ליפא האט ארויסגעגעבן אן איי סי די, ישיבה חדר, אויכעט אין ישיבה, איך ווייס נישט וואס טוט זיך יעצט אין ישיבה, באט ווען איך בין געווען אין ישיבה איז געווען זייער זייער פאפולער וועדינג אלבומס, לייק רעקארדינגס. בערקאו בריסק באשטענדיג דו האסט די עירינג איך האב די עירינג מען לייגט עקסטשעינדש די עס די קארדס. מיט דיינע רעקארדינגס אויך. יא שור איי האופ סאו. סאו דאס איז געווען פאר מיך איך האב מיך משוגע קאנעקטעד איך האב אויסגעהערט יעדע רעקארדינג יעדע יעדע אלבום וואס איז ארויסגעקומען יעדע זאך איך בין משוגע קאנעקטעד צו דעם איי לאווט איט און איך בין לייק איך וויל זיין א וועדינג פלעיער איך גיי זיין א חתונה שפילער וואן דעי איים גאנא דא איט. שוין. איך קום אן דא אין לאנדאן.

כ'מאך מיין סטעיטמענט, איך גיי מאכן די מיוזיק סין דא אין לאנדאן, ווי גאנא עלעוועיט, ווי גאנא טעיק איט אפ, לאמיר זעהן וואס מ'האט, לעטס סי וואט ווי גאט טו ווארק וויט. וויאזוי האב איך אנגעהויבן? כ'האב געפרעגט איינעם לייק ווער איז דא אין די מיוזיק מענטשן, וועם קען איך רעדן צו, סאו זיי סעד דערס א גיי קאלד שי לגליק. שמייכל. שמייכל אוו קאורס. עקזעקטלי, ער איז זייער אינוואלווד אין די מיוזיק סין. גיוו הים א קאל סי וואט הי סעיז. כ'רוף אן שי העלער גליק, היי, מיין נאמען איז מיילעך האלפערן, איי זשאסט מאווד העיר, לוקינג טו געט אינטו מיוזיק אינדעסטרי, וואט קען איך, זאגט ער, אוי נייס, איך גיי אסאך ארום צו שפיטעלער, מוזט זיך מחזיר זיין פעישענס, קום מיט מיט מיך. וואן טיים ברענג דיין קיבאורד לעטס סי וואט יו גאט. לייק אן אינטערוויו. סאו כ'בין געגאנגען מיט אים אהין צו די האספיטאל מיט מיין קיבאורד, מיט שמח געווען פעישענס און הי וואס לייק אםמ. האסט עפעס? דו קענסט שפילן? דו קענסט די סאנגס? דו קענסט די זאכן? אי'ל העוו יו אין מיינד.

בקיצור איך קום אן אויפן סטעידזש, איך האב געציטערט, וואס איך טו, איך דריי די מענטשן אין פראנט פון מיך, וואט עם איי גאנא דא, וואט עם איי גאנא דא, מיין האנט האט זיך געשאקלט, ארויף געקומען, ס'איז געווען א קווייער אויכעט, שייערלע גליק'ס קווייער, און ס'איז געווען א ביוטיפול אויף דינער, ביוטיפול איווענט, און איך האב געפילט לייק. וואו! יו מעיד איט! איי גאט איט! כ'האב געשפילט פאר דרײַ הונדערט מענטשן, העלא! אנגערופן מיין מאמע, אנגערופן יעדעם איינעם, כ'האב געהאט א דזשאב פאר דרײַ הונדערט מענטשן, איי דיד איט! און פון דארט האט געקומען נאך א שבע ברכות, נאך א בר מצוה, נאך א שבע ברכות. נאו די סטראגל הייבט זיך אן, איך וויל זיין א חתונה שפילער, נאו יוזשעלי, קען זיין כ'בין ראנג, באט יוזשעלי ווי ס'ארבעט פאר נייע שפילערס, א פעמילי מעמבער האט חתונה, א ברודער, א פעטער, וויל לעט יו פלעי, אדער די ערשטע בחור פון די ישיבה האט חתונה, אדער יא יוזשעלי בחורים פון ישיבה, פרענדס און פעמילי וואס טעיקן א געמבל, יא. איך האב נישט געהאט דאס דא אין לאנדאן, איך האב נישט געהאט קיין בחור, מיינע בחורים ווייסט זענען אין אמעריקע, מיין פעמילי וואס מאכט חתונות קען מיך אמעריקע, סאו ווי הייב איך אן דא צו גיין? סאו איי פושד טרו, איך האב געמאכט שבע ברכות בר מצוות פאר די מין טיים, ביז מושי ווייס האט א שידוך געטון, איך מיין ס'איז געווען זיין צווייטע קינד, קאלס מי אפ, מיילעך, כ'וויל זאלסט שפילן ביי מיין טאכטער'ס חתונה. איך ווייס נישט אויב איך קען, איך ווייס נישט, איך בין נישט רעדי, איך בין נישט רעדי, איך האב אנגעהויבן ציטערן, יא, יא, מיילעך, איי טראסט יו, יו גאט דיס, דו שפילסט ביי מיין טאכטער'ס חתונה, wow, אקעי, איים גאנא דא איט, איים גאנא דא איט, איך גיי אריינשפרינגען, ער זאגט מיך איך גיי האבן קווייער דארט אויך, איך וויל פינף אינסטרומענטס, איך וויל די גאנצע זאך, לייק נאו, wow, די ערשטע חתונה שוין אריינדייוון. עניוועיס, כ'האב מיך אנגעגרייט, איי פריפעירד מייסעלף, כ'האב אינוועסטעד אסאך געלט, כ'האב געהאט די בענד סטענד, דא איז נאכנישט געווען, איי דאנט טינק דאס איז געווען בענד סטענדס דא פארדעם, כ'האב געקויפט, כ'האב געמאכט, די שיעטס, די נאוטס, ווי פולד אויף א נייס וועדינג, ס'איז געווען א וועדינג. דעט וואס די אינטראדאקשען, די וועדינג איז געווען טו טאוזענד עיטין מיין ערשטע חתונה.

דייוון דיעפ אין די נויז אויף מוזיק וויל איך טאקע טאטשן אביסל אויף די נויז אויף די פעמילי, סאו די קומסט מען האט געגרייט דיין זיידע רבי חנא האלפרין דיין טאטע א רב אין ניו יארק די קומסט קיין לאנדאן די ווערסט א מיוזישען קודם כל ווי אזוי האבן זיי עקסעפטעד די חלק האסטו געהאט די סופארט אדער עס איז געווען אביסל אישוס דארטן? ס'איז נישט געווען קיין אישוס, אין די ביגינינג האבן זיי מיילעך שפיל ביי א בר מצוה שער ברכות, איט וואזענט לייק ס'איז נישט געווען קיין פראבלעם. כ'בין א אינגערמאן, כ'האב א דזשאב, יו נאו, ס'איז געווען אויך, כ'האב דאך געארבעט דעמאלטס אויכעט ביי פראפערטי מענעדזשמענט, סאו, איי דאנט טינק דעי העד עני, מיין מאמע געשעפט נחת, שיקט מיך נאך א ווידיאו, wow די זי שפילסט אזוי שיין, וואטעווער, ס'איז געווען זייער קאם, זייער. סאו דיין מאמע האט דיך פולי סופארט ראדער דזשעני.

די חלק אויך אז דו ביסט געווען אביסל מער א ווארקינג בוי אביסל מער אוט דער אביסל מער מאדערן ווי אזוי ווי אזוי דיעלט מען אין א רבישע משפחה מיט די חלק? סאו זאך איז אזוי, פערענטס, מען דארף אמאל פארשטיין פערענטס אויכעט, לייק זיי גייען קיינמאל נישט זיין העפי אויב איינער פון זייער פעמילי סטארטס גאואינג א דיפרענט דירעקשאן, אפילו אקעי איך בין א חתונה שפילער איך בין א דאס איך בין יענס פון לאנד באט סטיל. די פילינג אויף וואן אדער לייק א טשיילד גאוינג א דיפרענט דירעקשאן גייט אייביג אביסל וויי טון רייט? ספעשעלי מיין טאטע איז א רב און איי רעספעקט אים א לאט, איי לאוו מיין פאדער, איי לאוו מיין מאדער טו, און סאו כ'מיין ס'איז גענומען אביסל צייט פאר זיי צו עדזשאסטן אז איך בין אביסל לייק איים גאוינג אין א דיפרענט דירעקשאן, באט איי טינק איטס ווערי נייס, ווי האוו א גוד רילעישאנשיפ. כ'רעד צו מיין טאטע מאמע אסאך, און איטס ביוטעפול, ווערי ווערי גוד קאנעקשאן. ס'איז געווען עפעס א פארטיקלער ריזען, יעדע מענטש האט א סטארי וואי הי ווענט א דיפרענט דירעקשאן, פון דען די עקשאל אינטייער פעמילי, איך קען האבן א גאנצע סטארי אויף מיך, און איך האב שוין פארציילט מיין סטארי אין פאבליק, דו האסט א געוויסע זאך לייק וואי יו דיד איט, פארוואס האסט געפילט אז דו מוזט אביסל גיין דיפרענט דען יור פעמילי? איי דאנט טינק ס'דא עפעס איין ספעסיפיק ריזען לייק. איי קענט טינק אוו עניטינג ספעסיפיק וואס ס'האט מיך געמאכט לייק זיין אביסל דיפרענט. אסאך מאל ווען איך רעד צו מענטשן הער איך איינער זאגט לאמיר זאגן טאטע איז געווען צו שטרענג אדער איינער קומט זאגן אז כ'האב געהאט עפעס א רפי אישו אז כ'האב מיך נישט גוט געפילט אין געוויסע זאכן סאו כ'האב פארפאסט געוויסע זאכן וואס כ'האב געלערנט. רייט סאו דו קענסט זאגן דעס ביי די וועי איך בין געווען זייער אסאך אין די האספיטאל ווען כ'בין יונג כ'האב קרוינס. האף קראונס אין א ווערי ווערי סטראנג לעוועל, יעצט איז עס אנדער קאנטראל, באט בעק דען איז עס געווען לייק טעריבל, איך פלעג זיין אין די האספיטעל ווערי אפטן, אהיים געגאנגען פון חדר, דאקטערס אפוינטמענטס, MRI's, סקענס מיט זאכן, איך האב געפילט אסאך פון חדר, איך האב געפילט אסאך פון ישיבה, באט כ'ווייס נישט אויב דאס האט געהאט עני עפעקט, קען זיין יא. פון וועלכע עידזש אויף האסטו רילייזט אז האסט קראונס? ווערי יונג, לייק כ'בין געווען לייק סעווען עיט האב איך שוין כ'נישט געטוט עסן מילכיגס שוין מיט אויגן אויסגעפונען אט דאס אט יענץ. כ'מיין אז קרוינס איז א סאבדזשעקט וואס מ'רעדט זייער ווייניג אין די קאמיוניטיס, כ'מיין ס'איז מער אזא איי וואלדנט קאל איט א אילנעס, איי וואלד קאל איט אן אילנעס. אבער ס'דא זייער אסאך אין אונזער קאמיוניטי. וואס מענטשן סאפערן אין סיילענס. כ'מיין ס'איז א נושא וואס כ'וויל אביסל עפענען. ס'דא זייער אסאך מענטשן לייג עס אויף, איך האב נישט געזען סקראנס ביי די וועי, אקעי, און איך קען דיך שוין אַכט יאר, איך בין יעצט געוואר געווארן אן די ספאט, אקעי, איך ווייס אז ליבסט עסן שניצל אייביג, ווען איך ווייט פארטיר זאגסט אז ליבסט עסן שניצל און טשיפס, אזוי נעווער נאו איז סאמטינג ביהיינד איט, יעצט איך מיין ס'דא זייער סאך מענטשן וואס סאפערן אין סיילענט און קיינער ווייסט נישט, זענען אין האספיטעל, למשל איך האב א חבר מיין וואס מיך פארט שיקט א פיקטשער ער ווייזט מיך א IV, איך פרעג וואס איז דאס, זאגט ער מיך איך האב קראנס איך בין יעצט אין האספיטעל ביקאוז.

סאו די די פראסעס, וואס איז קראונס? קראונס איז אויב דו עסט ספעסיפיק פודס, וואטעווער דעי פודס זענען, עסט עס אויף דיינע קישקעס, און לייק איט סטארטס איטינג אוט, איט סטארטס איטינג אוועי. יעדע יעדע קראונס פעישענט האט אנדערע דייעט, פאר ער טאר נישט עסן ברויט, ער טאר נישט עסן דאס, ער טאר. און פון דעם צייט ביז וועלכע געטראגן? סאו אנטיל איי פיגערד אוט וואט מיי דייעט איז, איז געווען א לאנגע דזשורני פון אפאר יאר, ביי מיסטעיק האב איך געגעסן יענץ, ביי מיסטעיק האב איך געגעסן דאס. ס'האט גענומען א לאנגע צייט, העפענס טו בי כ'האב געהאט סורדזשערי פיר פינעף יאר צוריק, און זייט מיין סורדזשערי האב איך שוין גארנישט געהאט קיין פעין, באט פאר די סורדזשערי איך פלעג זיין ביי חתונות שטיין אויף סטעידזש און איך פלעג זיין אין אזאלכע פעין, פונקט ווי כ'וואלט געגעסן עפעס ראנג, כ'פלעג שטיין אויף סטעידזש און. מיין בויך האט געריסן. שפעטער פרעגט ער מיך יעדן טאג, וואס מאל איך נישט אין די מוד היינט? ניין, די וועי דעט איי אווערפאוערד די פעין איז געווען דורך שפילן ביי די עקטשועל חתונה, איך האב מיך אריינגעטון אין די קיבארד, וועלכע סאנג זאל איך מאכן, לעטס דו איט, ווען ס'איז געקומען צו מצות טאנץ, איך האב מיך אראפגעזעצט, סאו כ'פלעי עס אן אסאך. סאו כ'וויל נעמען א מינוט צו רעדן וועגן א ספאנסער פון די היינטיגע ווידיאו, ארי, ווען ס'קומט צו האום אפלייענסעס, קיטשן אפלייענסעס, וואו גייסטו? איך? נאו וועי עם קעי, כ'זאג דיר, אביש, נאמבער וואן, פרייס מעטש גאראנטירט, טויבלט דיך עס אויפן ספאט, דעליווערט דיך עס, סערוויס מיט א סמייל, סופארטסט א איד? וואס קענסטו טון בעסער ווי דעם? סאו לאמיר רעדן וועגן YMK. ווען ס'קומט צו האום אפלייענסעס, קיטשען אפלייענסעס, הי איז א נאמבער וואן פלאץ, ער האט הערליכע שארום, און איך וויל רעדן ספעסיפיקלי וועגן חתן כלה פעקעדזשעס, ער האט ווערי ווערי קאמפעטעטיוו פרייסינג, בריליענט פעקעדזשעס, און אזוי אויך ווען מ'דארף בויען א נייע קיטשען, מ'ציעט זיך אריין אין א נייע הויז, איז דא די בעסטע סעלעקשאן וואס איז פאסיג פאר היימישע משפחות, ס'דא מענטשן אסאך ווען מ'מיינט מ'גייט גיין צו א גוי'שע קאמפאני, מ'גייט גיין צו די בעסטע ברענד און נעמען די ביליגסטע אייטעם פון די בעסטע ברענד, מ'קומט אן מ'טרעפט אויס אז ס'מאכט נישט די דזשאב פאר וואס דו דארפסט, זיי האבן די עקספערטיז צו פארשטיין וועלכע מאשינס אונזער עולם דארף פאר היימישע שטוב, זיי אפערן אויך אז מען קען ספרעדן פעימענטס ווייע פעיפאל. גייטס וויזיטס די הערליכע YMK שאו-רום עט טען טימבערוואלף ראוד אדער קלינגטס אריין אויט טו זירא אייט אייט זירא ניין וואן ניין ניין ניין צו פלעיסן ענקער ארדערס, אויך קען מען זיך פארבינדן ווייע אימעיל ביי סעילס עט וויי עם קעי עפלייענסעס דאט קאו דאט יו קעי. ספיעקינג אוו די פעין ענד אין ענד אוט אין האספיטעל איך געדענק פאר יאר צוריק טאקע ביסטו געווען אין אמעריקע פאר סערדזשערי. רייט. און דו האסט געהאט, מען האט געהאט ערעינדזשד א קאנצערט מיט ליפא שמעלצער, היז פירסט קאנצערט בעק, ליפא טו פוינט או ווי אזוי מען רופט עס, אין לאנדאן, מען האט עס געמאכט פאר לחיירות. יעס. ענד יו אר ביהיינד די האול פראדזשעקט, דו גייסט שפילן, דו האסט אלעס ערעינדזשד און דו ביסט אין האספיטל. סאו דאס איז געווען די סטארי, ליפא איז מיין מיין ביגע, איך בין א, איך בין א יוטש ליפא פען, איך בין געווען אין די האספיטעל, כ'האב אייביג אויסגעהערט ליפא, ליפא, ליפא, מיין טאטע האט נישט געלאזט, סאו כ'האב געדארפט אזוי אונטער די קושן אין די האספיטעל האבן א ליפא אלבום וואס איז ארויסגעקומען די נייע זאכן, סאו איך האב געהערט אז ליפא גייט פערפארמען ביי א חתונה אין אנטווערפ. א ספעסיפיק דעיט, איך האב אפגעמאכט זאל ליפא קומען א טאג פארדעם אין לאנדאן, לעטס מעיק א קאנסערט, איך מוז האבן א דזשאב מיט ליפא שמעלצער, איך מוז עס האבן, סאו צוזאמגערופן די בויס, איך מיין שאולי דו ביסט געווען אינוואלווד אויך אביסל, משהו יא. מ'גייט מאכן א קאנסערט, די פראפיטס גייען גיין פאר לחירות ארגענעזעישן, לעצטע וועט מען טאג אנפלאנען, טרעפן א וועניו, טיקעטס, זאכן, און פונקט דעמאלטס האט מיין קרוינס געגעבן א עקספלאוד, ס'איז געווען די ווארסט, די ווארסט ווי ס'איז עווער געווען, כ'האב מיך געראולט אויפן פלאר פאר יסורים, כ'האב נישט געקענט מער, עניטינג דעט איי עיט, סאו כ'האב אנגערופן מיין מאמע, כ'האב איר געזאגט איך קום קיין אמעריקא, איך מוז האבן סורדזשערי דארט וועגן די דאקטערס דא אין לאנדאן זיי האבן געהאלפן אסאך באט נאט טו די פוינט ווי איך בין געקענט ווערן בעסער, איך האב אנגערופן מיין מאמע בוק אריין א אפוינטמענט אין מאונט סיני איך מוז האבן סורדזשערי, איך בין געגאנגען אויף א פלעין קוים מיט כוחות אראפ פון די פלעין מיט א וויטשער גרייך אריין אין די האספיטעל זיי מאכן איין טעסט און זיי זאגן מיך. דעי עקשעלי סעד דיס, איף יו וואלוו קאם הער טו דעיס לעיט וואלסטו נישט געווען ארויס פון אליוו, סאיז געווען טעריבל טעריבל טעריבל, סאו איך זיץ אין די האספיטעל, איך האב געהאט סורדזשערי, סאיז געווען א סוקסעס, די ריקאווערי גייט נעמען צייט, און איך באקום א קאל, ווער עס איז געווען הערשי טאג, מייל איך ווייס די קאנצערט איז אין לייק עיט דעיס פראם נאו, אונז גיימער עס קענסלען, יא?

און זיי האבן מיך געזאגט, דו, דער'ס נאו פלייטס פאר יו, דו דארפסט זיין אינדערהיים אין א בעט, דו גייסט, דו גייסט אין ערגעץ נישט, כ'האב זיי געזאגט שור, אייל דו מיי בעסט. נעקסטע טאג בין איך געווען אויף א פלייט, דאס איז א טאג פאר די שאו, כ'בין ארויף אויף א פלייט מיט א וויעלטשעיר, כ'קום אראפ פון די פלייט מיט א וויעלטשעיר, און איך קום אן אינדערהיים און איך בין לייק מארגען האב איך א קאנסערט איך קען מיך נישט רירן אלעס טוט מיך וויי איך קען נישט שטיין גראד איך גיי האבן א קאנסערט מיט ליבע שמעלצער נאטינג טו טאלק אבאוט ס'קומט די טאג מ'רוקט זיך אן צו די וועניו צו די פלאץ איך פיל משוגע שוואך. עכט שוואך, און כ'האב געהאט א מייק, א טאלק בעק מייק, יא, און כ'מיין איינער פון די, ס'איז לייק איינער פון די בעק האט געקענט, און כ'האב געהאלטן איינער זאגן אקעי, כ'דארף א קאפ וואסער, איינער קען מיך פליז ברענגען א קאפ וואסער, כ'פיל ווי כ'פאל צאם, און ס'איז געגאנגען אזוי. נאך פאר די עקשעל טאלק, לאמיר רעדן די ארבעט וואס איז אריין אין עקשעל Sure. פראדוסן די קאנצערט, מ'דארף מאכן נאוטס, מ'דארף מאכן זאכן, ווי ווי. Sure, סאו דאס האב איך אלעס געטון בשעת כ'בין געווען אין די האספיטאל, כ'האב גערופן מענטשן איך דארף האבן די נאוטס פאר די סאנג ליפא'ס ניגונים, כ'האב גערופן ליפא פון די האספיטעל בענד וועלכע סאנגס גייט מען מאכן, ער האט נישט געהאט קיין מושג איך בין אפילו נישט גוט איי דידנט וואנט טו טעל אים, סאו אלעס האט מען פריפעירד פון מיין האספיטעל בעד, אלעס האט מען געמאכט דארט. די מעשה, ס'איז געווען זייער סוקסעספול קאנצערט, און קיין איינער אין דאס קראוד איי דאנט טינק עניוואן וואלט נאון אדער נאוטיסד עניטינג. כ'האף נישט.

האו דיד איט פיל פראם א פראפעשענעל פוינט אוו וויו, פראם א יוזער פוינט אוו וויו, האסטו געפילט אז דא א סטיגמא אויף דיך, דו גייסט אריבער דיווארס אר עניטינג, דיד יו. בכלל נישט, קודם כל כ'בין נאכנישט געווען אזוי פאפולער דעמאלטס, כ'האב געהאט אפשר איין חתונה א חודש, סאו כ'בין נישט געווען די פאפולער מוזישן, סאו ס'האט גארנישט געהאט איינגעלייגט די מוזיק מיט די מיט די דיווארס, אויך דאס וואס דו האסט געמענטשענט דידענט באדער מי, כאילו א סטיגמא. יעצט האסט געהאט ברוך השם האסט צוויי לעכטיגע קינדער ענד איים וואנדערינג איף יו קען שעיר ביט ווייל ס'איז א נושא וואס איי טינק איטס ווערי אימפארטענט טו טאלק אבאוט כ'מיין ארי איז ווערי פעשענעט אבאוט די נושא די נושא פון זעהן די קינדער זעהן די קינדער. כ'וויל כ'וויל סעקונד כ'וויל גיין א זעקל אביסל מאריך זיין אויף יא די פוינט פון פון א סטיגמע וועגן איך געדענק ווען אונז זעמיר געווען קינדער, איינער וואס איז געווען גע'גט, איז געוועזן, האט זיך גע'גט, ער, די קינדער אין חדר זענען געווען אין רחמנות, די, די גאנצע זאך איז געווען קיינד אוו א זאך, סאו דו זאגסט מיך אז ביז, אז גע, אז ביזט געווארן די, סעפערעיטעד, זיך גע'גט, יו דידענט קעיר עט אלל? ניין, איך האב געפרעגט וועגן מיוזיק אויב ס'האט מיך געמאכט א נאמען, באט יא, די. עז א יומען ביאינג, איינער, איינער וואס גייט אריבער א דיווארס, הונדרעט פראצענט, כ'האב געהאלטען און איין אפפושען לייק נאך א חודש נאך א חודש, כ'וויל נישט זיין א דיווארס גיי, כ'וויל נישט לייק נישט אלץ מיוזיק באט דזשאסט אין דזשענערעל, באט נאכדעם לייק קוק איך האב געארבעט אונז זענען געגאנגען פאר פאר קאוטשינג מיט זאכען, ווי טריי טו ווארק איט אוט באט אבוויעסלי ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט.

צענדליגע סטאריס צענדליגע סטאריס וואס צו ס'זאל זיין טאטעס וואס קענען נישט ערזעצן די קינדער, און איך וויל זאגן די אנדערע זייט ס'איז אויך דא מאמעס וואס קענען נישט ערזעצן די קינדער ס'גייט נישט אן נישט אייביג אייביג איז ביזי אייביג איז מען ביזי אבער די טאטעס קענען נישט ער. און ס'דא גט'ן וואס ציען זיך פאר יארן לאנג נאר ווייל מען נוצט די קינדער אלס א אלס א אלס א קארד. איך האב יעצט א טאטע אפאר וואכן צוריק וואס האט דא קינדער אין לאנדאן וואס ער קען נישט ער קען נאר זען עפעס א קאסטעדי ער דארף פארדינען אמאל קיין גאלדערס גרין און ער האט מיך, איך קען נישט האבן די רילעישאנשיפ מיט מיינע קינדער, איך קען נישט האבן די רילעישאנשיפ וואס א טאטע דארף מיט זיין קינד ווי צו פארברענגען א סעודה, ווען למשל דארף קומט א סעודה דארף ער גיין מיט נאך א הויז וואס איינער דארף אים וואטשן ווייל קאורט האט דיסיידעט און ווייל אזוי, און ער זאגט מיך ווען מען קען זיך ווען אוועקשטעלן לייק נארמאלע מענטשן, ס'איז געווען א מערידזש, ס'איז געווען א מערידזש, ס'האט זיך נישט אויסגעקומען, וואלטן אונז אלע געקענט האבן צוזאמען די קינדער, דאס אפעקט די קינדער, ס'אפעקט זיין לעבן, ס'אפעקט זיין סעקאנד מערידזש, ס'אפעקט זיין ווייב סעקאנד קערידזש, און ס'איז א גאנצע מעס, ווייל מ'קען זען אנדערע מענטשן וואס מ'קומט זיך אויס ביי די גט, עס איז שלום על ישראל, ס'איז פערפעקט, ביידע לעבן, ביידע כמובן עליו, ענד סאו אן. הונדרעט פערצענט, סאו איך ווייס נישט וואס גייט פאר ביי אנדערע מענטשנ'ס דיווארסעס, באט כ'קען דיך זאגן פערסענעלי אז אויב איינער דארף אדורכגיין א גט, זאל ער פליז נישט אינוואלוון די קינדער, איטס זייער. אבוויעסלי מענטשן הערן דאס די גאנצע טאג באט איך קען זאגן פון מיין פוינט אוו וויו איך האב געהאט א ווערי איזי פראסעס וועגן כ'האב נישט אינוואלווד די קינדער עט עני פוינט לייק מ'גייט אנגיין לייק לייק לייק נארמאל דערס נאו ריזען גארנישט דא קיין ריזען דא צו פייטן איט וואס ווערי נייס ווערי איזי באט כ'האב פרענדס כ'האב זייער אסאך דיווארסט פרענדס וואס זיי פלאגן זיך די גאנצע צייט זיי רייסן זיך ביים קאפ אהין און צוריק סאו פון וואס מיינסטו דאס קומט? וויי איז איט העפענינג ענד איט קיפס אן העפענינג אגעין ענד אגעין ענד אגעין? קומט עס ווייל מענטש איז אין פעין? קומט עס ווייל מען וויל נישט רילייזן וואס? איי טינק סאיז דא א פוינט וואס יעדע פערענט וויל קודם כל אויב מען דיווארסט זיך יוזשעלי איז דא עפעס א שטיקל פייט און מען האט עפעס א קעגן א אנדערע סאו מען וויל אוועקנעמען פון אים מען וויל דאס וואס איי טינק דארטן איז די ראנג פארט באט סאיז דא אויך די רייט פארט ווען יעדער יעדער פילט אז איך בין די מאוסט רייט פערסאן טו טעיק קעיר אויף די קידס און מען וויל ווי מער האבן קאנטראל פון אים. ניין, ס'איז נישט, ס'איז שוין געהויכט געווארן אזא סטעיטמענט וואס מענטשן זאגן, אה, ער מיר געווארן א שלום בית מאכער. כמעט, מ'האט מיך געשיקט צו שלום בית, דו האסט געהאט, דו האסט פשוט געהערט די סעיאינג אסאך מאל. אה, דער דער מענטש, אה, שלום בית מאכער, ער האט אנגענומען אויף זיין זייט, אנגענומען, וויפיל מ'וועט אים באצאלן אזוי וועט מען, אזוי וועט מען גיין. סאו. סאו פירסטלי, וואס איך זעה פון מיינע פרענדס, קודם האבן זיך פוינט וואן, אז מענטשן זאלן טרייען ביפאר לייק, ס'דא מענטשן וואס גייען צו קאורט און זיי רייסן זיך ביים קאפ, וואס דאס איז זייער נישט רעקאמענדעד, קודם טריי טריי טו ווארק איט אוט, זע וואס דו קענסט טון, און איינמאל דו גייסט גיין צו קאורט, איך בין נישט געגאנגען צו קאורט באט מיינע פרענדס, איינמאל דו גייסט צו קאורט קודם כל. עס גייט זיך אויסנוצן די די לויערס מיט סאליסעטערס גייט דיך קאסטן די גאנצע געלט, יור נאט גאנא בי לעפט וויט עניטינג, צווייטנס קאל, זיי לאווען די סאליסעטער ביי די וועי. די גייסט עניוועיס נישט געווינען, און אויב יא האסטו געוואנען פאר איין חודש גייסט דיך פילן גוט, און פאר די רעסט אוו יור לייף דארפסטו יעצט דיעלן מיט דיינע קינדער מיט דאס מיט יענץ, איטס נאט ווארט איט. און ס'גייט דיך שלעפן א יאר צוויי אין קאורט. אבוויעסלי, אהין און צוריק. איך קען דיך זאגן פון מיך, ברוך השם ברוך השם איטס איטס ביוטעפול, איך זעה מיינע קינדער, ווי האוו א ביוטעפול קאנעקשאן, און. סאו האו האו דיד יו דא איט רייט? איך ווייס נישט, דעטס וואט איי וואנט טו געט טו, קען טריי טו טעל יו, איך קען דיך זאגן וואס מיין פראסעס איז געווען, און און קוד קען זיין דאס איז די רייט וועי טו דא איט, אונז האבן זיך סעפערעיטעד, און ס'האבן זיך געגעט און ס'איז געווען זייער איזי ס'איז נישט געווען קיין פייטס, איך האב געוואלט די גט, זי האט געוואלט די גט, ס'האמיר געסיינט, מ'האט עדזשאסטעד די פעיפערס מיט אלעס, באט ס'האט נישט גענומען לאנג, ווי קעים טו אן עגרימענט און מ'גאנגען ווייטער, און איך גיי זעהן די קינדער איינמאל א וואך, פליז דו, יעס. ס'איז געווען זייער איזי, זייער נאו פייטינג, נאו זאכן, און איי טינק דעטס די וועי איט שוד בי. נאו, קען זיין ביי אנדערע מענטשן זענען סאך מער צוקריגט מיט זייער עקסעס און זיי שלעפן מיט זיך לאגעדזש מיט בעגעדזש וואס איי דאנט נאו וואט טו טעל דעם באט איך קען דיך זאגן פערסאנלי אז ביי די וועי יואלי שרייבט איז געווען אין די פריוויעס פאדקעסט ווען איך האב מיך סעפערעיטעד איך האב מיך דיווארסט איך האב נישט געהאט צוואנציג וועם גייט ווער גייט מיך דא גיידן מיין טאטע מאמע וואוינען אין אמעריקע איך בין דא אליינס יואלי שווארץ די מען הימסעלף ער האט מיך ארויסגעהאלפן עוורי סטעפ אוו די וועי, דאס איז יא רייט, דאס איז נישט רייט, דאונט דא דיס, דאונט בי סילי, מאך דאס יא, מאך דאס נישט, ער האט מיך ארויסגעהאלפן עוורי סטעפ אוו די וועי, איז ממש א צדיק, סאו שאוט אוט יואלי, טענק יו. יא אבסעלוטלי, יואלי איז א צדיק פון א מענטשן צו האבן דא די ברכה פון אים, עס האט אונז איבערגעלאזט אין לעצטע פאדקעסט, ענד די פידבעק וואס מען האט באקומען פון מענטשן, וואס איך האב באקומען פון די פריערדיגע עפיזאדס, מענטשן זאגן מיך וואס זיי האבן געהאט מיט יואלי ווי ער האט זיי געהאלפן, איז אנבעליוועבל. עני טיים וואס איך דארף האבן לייק כ'האב א שווערע זאך אויף מיין קאפ, רוב מאל רוף איך יואלי, הי איז מיי גיי. ביסט א מעסעדזש פון א מענטש קענסט וואויס טראנסלעיט, און דארפסט נישט זיין קיין רב אדער א ראש ישיבה צו קענען העלפן מענטשן, קענסט זיין א פשוט'ע איד וואס קען העלפן מענטשן. יואלי איז יא. עס איז אנבעליוועבל. האנדרעט פארסענט. זאג עס, כ'ווייס נישט צו זיי האבן געהאט אזא פאדקעסט און צו האבן באקומען אזויפיל מעסעדזשעס אויף פון אזויפיל מינע ענגעלס, דו האסט געהאט א רב, גרויסע רב אין אמעריקע וואס האט געשיקט א וואויס מעסעדזש פאר אונז פון דאס. ס'האט געמאכט א מאוומענט אז ס'איז דא פשוטע אידן וואס קענען אויפטון, און יעדער מענטש האט האט האט א יכולת דאס צו מאכן, הונדרעט פערסענט. יעדער מענטש קען אויפטון, און וועגן דעם ביסטו דא מהלך וואס דו קענסט יעצט אויפטון פאר די עולם. איי האופ סאו. סאו כ'וויל נעמען א מינוט צו רעדן וועגן א ספאנסער פון די היינטיגע ווידיאו. ווען ס'קומט צו בילדינג ווארקס, צו ס'איז רעיר עקסטענשאנס, לאפטס, בעיסמענטס, אדער עני טייפ אוו ווארק, צו ס'איז דו וואס מאכסט די ווארקס, אדער דיין שכן וואס מאכט די ווארקס, איז עס ווייטעל

זיין קאמיוניקעישן איז טאפ, און קאסטומער סערוויס אבסעלוטלי אמעיזינג. און קען אים קאנטעקטן ביי פאון אויב ביי וואטסאפ אויף או סעווען פייוו טרי פייוו פייוו ניין סעווען סעווען סיקס זערא אדער אויף אימעיל, allen עט פריים סערוועיערס דאט קאם. זאגט ער, ס'איז דא א סעיאינג, מ'דארף וויסן ווי אזוי זיך צו גט'ן, שפעטער האב איך עס דא וואס זאגן אז ווען מ'טשוזט א מיט וועם חתונה טון, דארף מען טשוזן איינעם וואס מ'קען זיך גט'ן פון נארמאלערהייט, סאו דאס איז די מאוסט אימפארטענט פארט אוו דעם. ביי די וועי, איך האלט מ'דארף רעדן וועגן יענץ אויכעט, כ'האב עס געזען ביי מיך אויך און איך זעה ביי אסאך פון מיינע פרענדס ווען ס'קומט צו פערענטס מאכן שידוכים פאר זייערע קינדער. עספעשעלי יעצט, יא ס'דא זייער אסאך טאטע מאמעס וואס זיי מאכן זיי דעי געט דעיר קידס מעריד און זיי ווייסן נישט ווער זייערע קינדער זענען, דעי האוו נאו איידיע, וואס הייסט מ א גייט ער גייט ער גייט אין ישיבה ער איז שוין אין ש ד ער איז די בעסטע בחור און פארטיג, זיי האבן נישט קיין מושג ווער די קינד איז, סאו עה. דיד יו פיל איט וואס די קעיס ביי יו? אביסל, באט נישט אזוי נישט אזוי שטארק, עה האלט איך אז טאטעס מאמעס ביפאר די מאכסט דיינע קינד חתונה געט טו נאו דעם אביט בעטער ווער איז ווער איז ער. אבער די קינדער באהאלטן עס אסאך מאל פון טאטע מאמע ווייל זיי ווילן נישט זיין ווערן אפסעט אדער. ס'איז אמת, אבער פון די אנדערע זייט דער קינד האט מורא צו זאגן זיין טאטע מאמע אז איך בין אביסל מער טשילד. יא. סאו א טאטע מאמע זאלן קענען שמעקן אויף זייערע קינדער ווער ווער זיי זענען. דאס הייסט די דזשאב פון די טאטע מאמע איז צו מאכן די קינד פילן גענוג קאמפטעבל צו קענען זיין אנעסט מיט זיי. יעס, וואו. מיין טאטע מיין טאטע האט מיר געזאגט זאגט מיך אייביג די גאנצע צייט, ווען איך רעד צו אים, איך זאג מיך עס יעצט פשוט זאלסט געדענקן ווען דו גייסט שידוך טון,

וואס די זעלבע קיינד אוו איידיע אז דא איז זייער אסאך טאטע מאמעס וואס טוען א שידוך וואס איז גוט פאר זיי און נישט אזוי סאך וואס איז גוט למשל דאס איז זייער זייער פאפולער ווען ס'קומט צו עכטע רעבישע פעמיליס, איך האב מיך משדך די זאך מיט מיט נאך א רעבישע פעמילי רייט? איי די חתן כלה זענען דארף ס'איז די פעמילי זאך וואס מ'דארף אנהאלטן דאס איז אויך זייער שטארק וויטש איי טינק פיפל ניד טו ווארק אן. די רילעישאנשיפ פון א דיווארסד טאטע ווען ס'קומט צו די מוסדות וואס די קינדער לערנען אין, בפרט ווען ס'דא נאך א טאטע אינוואלווד, א צווייטע טאטע, האו דאז איט ווארק? האו איז די דיינעמיק? ווי האסטו געפילט צו די מוסדות ווייסן ווי אזוי מען גייט זיך אפ מיט א דיווארסד פערענט? פון מיין עקספיריענס, יא. איך האב, ס'איז עקטשעלי ריסענטלי געשען, מיין זון גייט אין תפארת שלמה אין הענדען, זייער א גוטע חדר, און כ'האב ריסענטלי באקומען א קאל לייק. פון פון איינע פון די, נישט די מנהל, איינער וואס דרייט זיך דארטן, זאלסט אריבער קומען צו די, אפשר קומסט אריבער האבן א שמועס, איך בין געווען לייק אה אה, מ'העט מיך הייסן לייגן א פילטער אויף מיין פאון, הייבט זיך אן, באט כ'בין אריבער געגאנגען און איט וואס עקטשעלי ווערי נייס, מ'האט גערעדט וועגן מיין זון, און און און און לעטס בי אין א לופ, דו זאג מיר איך בין זיין זון פירט זיך אויף, איך וועל דיר זאגן, לעטס ווארק טאגעדער, ס'איז געווען עכט שיין צו זען וויאזוי. זיי זיי דילן מיט די סיטועשן. טיל טיל לייק א יער עגאו אר טיל לייק בערך א יער עגאו מיך און מיינע קינדער ס'נישט געווען אזוי שטארק די קאנעקשן כ'האב זיי אויפגעפיקט מ'איז געגאנגען צו די טוי סטאר מ'איז געגאנגען צו די אייזקרים סטאר מ'איז געגאנגען ווי ווילסטו גיין היינט ווי ווילסטו גיין מארגן ס'איז געווען זייער לייק ענד לייק א יער עגאו, פאר א ריזען וויר נאט גאנא דיסקאס, עפעס האט זיך געגעבן א ריק, און לייק כ'האב באקומען א ריעליטי טשעק, כ'האב צוויי קינדער, און דעי ניד מי, ווייסט וואס כ'מיין? מיין עקס האט נאכאמאל חתונה געהאט, זיי האבן נאך א פאדער פיגור אינדערהיים, באט דאס מיינט גארנישט זיי דארפן מיך האבן, סאו דארט האב איך מיך געגעבן א ריק, און כ'האב דיסיידעט כ'מוז זיך קאנעקטן מיט מיינע קינדער, און כ'האב אנגעהויבן רעדן צו זיי מער. האו איז חדר? האו איז סקול? האו איז אישי? האו איז וואטס גאוינג אן אי האו איז יור פילינג טודעי? כ'האב אנגעהויבן רעדן צו מיין זון, כ'האב געלערנט מיט אים משניות, וואטעווער, און זייט כ'האב אנגעהויבן מאכן די טשעינדזש איז געווארן די קאנעקשאן מיך מיט זיי סאך בעסער, איי קען עקטשעלי סעי איי לאוו מיי קידס, לייק איטס אן א קרעיזי לעוועל נאו. דאס ביוטיפול, באט כ'מעג פרעגן א קוועשן? שור. סארי איף איים גאוגינג א ביט טו דיעפ. בינג א סינגל מען, בינג דיווארסד, האסט קיינמאל נישט א לאוני מאמענט? עס גיבט למשל צו א. קאנסטענטלי. א לאוני מאמענט, עס גיבט למשל א חנוכה לעכצן, זינט ס'איז אליינס חנוכה לעכט. ארי' האט ליב די סארט קשיות, יא. נאר אין א קנאת סם. ניין ניין ניין, איך מאך אליינס וואס איך פרעג, סאו איי וואנט טו געט ווער איך וויל פרעגן, ווייל כ'האב. גיבט א חנוכה לעכצן, זינט ס'איז אליינס חנוכה און דו ווייסט האסט נישט דיין קינדער לעבן דיך,

פארשטיין וויאזוי א טאטע קען זיין ביי לעכצנדן אן זיינע קינדער. איך האב געפיהלט לייק וואס זוך איך יעצט? וואס זוך איך אין מאנסי מיינע קינדער צו נעלעכטן אהיים? יעדע מאל איך דערמאן מיך פון די פיקטשער טראכט איך פון א סינגל מען, סינגל בוי, סינגל בחור וואס קען נישט זיין מיט זיין קינדער. סאו דעם פרעג איך דיך האו די יו פיל? ווען די קענסט נישט זיין, ווען האסט נישט איינער וואס פרעגט דיך מנשתנו, האסט נישט איינער וואס קענסט גיין געבן שלח מנות מיט די רעבעס, איי דזשאסט וואנט טו אנדערסטענד וואט א סינגל מען איז גאוינג טרו אין לייף. רייט. סאו איז דא נאך א פארט צו דעם וואס מאכט עס ערגער פאר מיך, ספעשעלי יעצט, איך שפיל ביי חתונות, איך בין אויף סטעידזש און ס'איז א שטארקע אדרענעלין ראש, יא, ס'איז א היי, ביסט אויף סטעידזש, מענטשן טאנצן, ס'איז דא נויז, כ'האב ספיקערס, ס'בומט, מוזיק, דו ענדיגסט די חתונה, ענדיגסט מיט ס'טאנץ, ס'איז פֿיר עי עם, דו קומסט אהיים, און ס'איז שטיל. א ליידיגע צימער. דער איז נאו וואן דער. און ס'איז די קרעש, דו קומסט פון דא אראפ ביז אונטן, דאס איז אויך פארט פון דעם. כ'מיין אז איך בין געווארן זייער יוסט צו עס, כ'האב מיך צוגעוואוינט צו עס, וויטש מוז נישט זיין סיי גוטע זאך, באט צווייטנס, איך בין זייער זייער לאקי אז כ'האב אסאך פרענדס אין סטענפארד היל וואס חתונה געהאטע פרענדס מיילעך די שוין געצינדן חנוכה לעכט קום אריבער אונז מאכן א חנוכה פארטי קום אריבער חנוכה לעכט שבת האסט שוין ווי צו עסן עני יום טוב עני שבת איי העוו א לאט אוו פיפל ווי עקשעלי קאל מי וואך נאך וואך און זייער ווייטען מיך אין די ביגינינג איז עס געווען לייק וואט דו קענסט מיך אינווייטן כ'בין א רחמנות קעיס כ'בין עפעס א גרוש אדער וואטעווער באט דען האב איך דעסיידעט יא דו האסט נישט ווי צו עסן דו גייסט גיין עסן צו פרענדס און וויטש כ'בין זייער לאקי באט איך ווייס פון זייער אסאך

גיי צו צו זיי און ווייז זיי פאר יום טוב יעצט, זאג מיך די זעקס בחורים וואס זוכן ערטעשי זאג מיך זיי האבן נישט, זיי ווארטן פאר די אינווייט, זיי וועיטינג פאר די פיפל, איך האלט דאס א נושא וואס מען דארף רעדן, מען דארף עס דורך טון, אלס א גרוש, אלס א סינגל בוי, וואט דאס איט מין? לאמיר דיר זאגן עפעס, קודם כל, איך בין צוריק געקומען פון ישיבה קיין לאנדאן, האב איך געהאט דריי פיר יארן וואס האבן באמת געווען שבת איז געווען די מאוסט דיפרעסינג טיים פון די וואך פאר מיך ווייל ס'האט געמיינט פאר מיך אז איך בין ווייטער מיט מיין פעמילי איך זעה נישט קיין פרענדס איך זעה נישט קיינעם נישט איך איך איך בין אליינס איך האב נישט מיט וועם צו רעדן ס'גארנישט ס'איז געווען א דארק טיים פאר מיר און אלס א און יעדער איינער וואס איז א עלטערע בחור וויל האבן פאן וויל מיטן מיט פרענדס וויל ארויסגיין סאיז סאיז דו עסט יעדן טאג סאיז האפ און ניין אויב דער וואס עסט נישט יעדע איינער ווייס איך מיין האט א פראפער היים ווי צו עסן אבער די וואס האבן יו וואנט טו גאו אוט יו וואנט טו עקספיריענס א ריכטיגע שבת ווייב און. עס איז געווען באמת באמת זייער זייער ביטערע צייטן, באט לאקעלי אינאף אווער טיים האב איך געטראפן די פרענדס און היינט ברוך השם יעדע שבת עס איך אינדרויסן, עקשעלי מיין קאנעקשאן מיט מיילעך האט זיך אנגעהויבן ביי א איד אין אמת אונז פלעגן דארטן עסן כמעט יעדע שבת נאך די סעודה פאר א גוטע פאר יאר, דארטן האבן אונז זיך אנגעטראפן און דארטן האט זיך אונזער קאנעקשאן אונזער פרענדשיפ יענג. יעצט. ווייס ווי מיין פרענדשיפ מיט מיין רח האט אנגעפאנגען, די ערשטע מאל. און? כ'מיין ווען דו ביסט געקומען עסן מיט אים און מיך איין שבת. ס'איז געווען אסאך פאר דעם. כ'האב דיך נישט געקענט קלאוס. איך געדענק דו ווילסט ווערן עפעס פאני? יא. דו ווייסט, איי דאנט נאו, כ'געדענק נישט ווען ס'איז געווען, באט די ערשטע מאל אונז האבן זיך געטראפן, אה דו ביסט א שפילער?

סאו סאו כ'וועל זאגן. מייך אריינגיין און זינגען? האנדרעט פערסענט. האנדרעט פערסענט. סאו עקטשעלי אונז האלטן יעצט פאר פסח, ס'קומט ארויס נאך פסח באט, כ'האב היינט באקומען א טעלעפאן, איך האב געלייגט אביסל סטעטוס'ס צו זאגן פאר די עולם לייק פליז אויב ענק האוסטן אויב ענק מאכן סעדות ענק זענען אן פליז אינווייט בחורים, פליז אינווייט עלטערע סינגלס, רוף מיר אן, שיק מיר א אינגערמאן א מעסעדזש, ער זאגט מיר כ'האב באקומען שוין אז ער פלעגט מאכן סעודות יעדע יאר, פאר און ער פלעגט אלעמאל זיכער מאכן ביי סדר נאכט ביי די סעודות יעדע סעודה זאל ער האבן געסט, יעדע סעודה, ער זאגט מיר די יאר קען ער נישט האוסטן, אנפארשנלי משום סיבה שהיא, ער זאגט מיר האט שוין באקומען זעקס זיבן פאון קאלס פון בחורים אין די לעצטע טאג צוויי וואס פרעגן אים ביסטו אינדערהיים יום טוב קען מען קומען פאר א סעודה. כ'על דיך פארווערדן מיט די נעמען ארי, באט ס'איז ס'איז ממש ס'איז פאר עלטערע בחורים פאר עלטערע סינגלס, נישט נאר בחורים, עלטערע סינגלס, דיווארסיס, עלטערע מיידלעך, ס'איז אסאך מאל נישט נישט ביי יעדעם, איי מיען ס'דא אסאך מענטשן וואס זענען זייער העפי צו זיין אינדערהיים, אמאל דארף מען א ברעיק פאר איין צוויי סעודות, אבער פאר זייער אסאך איז עס א ביטערע צייט בפרט ווען ס'קומט True. לענגערע יום טוב, דריי טעג יום טוב, זעקס סעודות, צו בלייבן אינדערהיים, און ס'איז א אימפארטענט זאך, יעדער איינער דארף וויסן אז אויב מ'האט די יכולת, מ'האט די אפשן, און מ'קען אינווייטעד געסט, און רוב מענטשן איינמאל מען אינווייט גייסטו הייבן זיי אן אינווייטן יעדע שבת זאל זיין דזשוין די קאמפאני. איך וואלט אפילו געזאגט א מענטש זאל ארויסגיין פון זיין קאמפארט זאון, ווען מ'זאגט כל דכסין יעשה ויחל אן ציידע, מיינט עס נישט לייק ווען ס'איז מיך געשמאק, עס מיינט אז ס'איז דיך יא געשמאק, די האסט נישט ליב די מענטש, די מענטש איז יא גוט, דזשאסט ברינג, עקשעלי אינווייט, דזשאסט אינווייט, דזשאסט פריפעיר פוד אינווייט מענטשן, ס'איז וויכטיג, דעמאלטס כ'וואלט הערן פון סינגל מענטשן וואס ס'מיינט ווערן אינווייטעד פאר א סעודה. איטס א לייף סעיווער, כ'קען דיר זאגן פון מיין פערסענעל עקספיריענס, ס'איז געווען מיין לייף סעיווער דא אין לונדון, איינמאל מ'האט מיך אנגעהויבן אינווייטן פאר שבת יום טוב און סעודות, איז געווארן א צווייטע מענטש, איי סטארטעד לוקינג פארווארד פאר שבת און יום טוב. סאו בעיסיקלי וואס דו זאגסט יעצט מיינעך און טשארלי איז, מ'פילט זיך נישט קיין רחמנות ווען מ'ווערט אינווייטעד, ס'פילט לייק אנערט, לייק סאמאן איז לוקינג אוט פאר מי, און דאס. קען זיין די ערשטע מאל, ערשטע צוויי מאל גייסטו פילן ווי ווי ווי מ'טוט דיך א גרויסע מצוה, באט איך עקטשעלי ענדשוי, איך ענדשוי, איי לוק פארווארד פאר די פריידעי נייט מיעלס, איך גיי צו אים, איך גיי צו יענע, אויב עפעס א אלטע מענטש וואס זיצט אליין מיט זיין ווייב נאכן זיי האבן גענדיגט חתונה מאכן אלע קינדער גייט מיך אינווייטן און זיי גייען זיצן דארטן הייליגע אידן און כ'גיי נישט האבן מיט וועם צו זיצן ביים טיש אבוויעסלי גיי איך פילן ווי א רחמנות באט ווען איטס פיפל געשמאקע מענטשן מענטשן וואס האבן ליב צו שמועסן אינווייטן נישט נאר איין מענטש מען אינווייט צוויי דריי פרענדס צוזאמען. און מען מאכט זיכער אז ס'איז דא א גוטע ווייב, איטס יוזשעלי איטס די בעסט פילינג עווער. איך מיין די ווארט האסט געזאגט אז הודו איז א לייף סעיווער מיין איך אז ס'איז הונדערט פראצענט גערעכט ביקאוז יו נעווער נאו אז א מענטש קען זיצן דיפרעסט אינאיינעם א גאנצע שבת א גאנץ יאר נאך צו עס א דריי יאנטעוו שבת וואס ער וועט לייק וואס האב איך פון די גאנצע יאנטעוו האב איך שוין גארנישט. גייז אינווייט יור פרענדס הונדערט פראצענט אינווייט זיי שבת יאנטעוו. איך וויל צוריק באונסן צו איין פוינט יא. איין זאך קען איך זעהן, דיין עקסענט האט זיך נישט געטשויזט, עס איז געבליבן א פראפער אמעריקען עקסענט, איי דאנט לייק איט. וועגן ווען איך גיי קיין אמעריקע זאגט מען איך קען הערן א לאנדאנע עקסענט און דא זאגט מען מיר איך בין קאמפליטלי אמעריקען. פארוואס ביסטו געבליבן וואוינען דא? אויב דו ביסט דיווארסט, סינגל לייף, ביסט אין אמעריקע, וויי אר יו סטיל הער? אקעי סאו ס'איז דא אפאר ריזענס, ערשטענס איך האב צוויי ביוטיפול קינדער דא, רייט? יא אבער כ'וויל חתונה האבן איין טאג גיין קיין אמעריקע אקעי באט פארוואס זאל איך אוועק גיין און כ'האב דא צוויי קינדער ווי איך זאל כ'לאז זיי הענגען כ'האב אסאך מאל זייער אסאך מאל געוואלט צוריק גיין קיין אמעריקע ווערן א שפילער דארטן יו נאו זיין אויפן סטעידזש דארטן די די טריפל עי סטעידזש מיט אלעס דא איז עס נאכנישט דא כ'האב זייער שטארק געוואלט גיין כ'האב געהאט אסאך דאוטס אהין אהער. באט די ריזען פארוואס כ'בין געבליבען וועגן כ'האב געזען ווי מיין קעריער פיקט אפ און געווארן מער און מער פאפולער מער און מער בוקינגס קומען אריין עקשעלי כ'האב געמענטשעט פאר יואלי שווארץ איינמאל ווען כ'בין נאכנישט געווען אזוי פאפולער יואלי איך מוף צוריק קיין ניו יארק כ'קען שוין נישט דא זיין סאו יואלי זאגט מיך אקעי לאמיר מאכן א דיעל אויב ביז ביי די ענד פון די יאר האסטו כך וכך בוקינגס טוסטו נישט גייסט בלייבסטו דא ענד איי ענדעד אפ העווינג לייק דאבל און סאו כ'בין לייק כ'האב מיין קעריער דא כ'האב מיינע קינדער דא כ'וויל זיין און שפילן אין אמעריקע האנדרעט פערסענט יעס באט. אבער אבער די קומסט פון אמעריקע און

פון די חתונות פון די פון די טאנצן, און אויב ס'איז דא א סארט מוזיק וואס גייט עלעוועיטן די שמחה פון די חתן מיט זיינע חברים, איז הונדערט פראצענט אז מ'דארף עס מאכן און מ'זאל עס מאכן, אויב דאס איז וואס ארבעט פאר די חתן מיט זיינע פרענדס, מאך עס פאר זיי. ליסען, ס'איז דא, קוק הער, ס'איז דא צוויי מיני חתונות וואס איך וואס. אדער די חתונה ווי דו מאכסט אלטע אולד פעשען סאנגס, וואס דעמאלטס איז דא א ריזיגע סירקעל, און ס'פארט, די עולם טאנץ, שי ד בחורים זענען דא, ווי העיר טו מעיק עקשען, נאכדעם איז דא די בחור וואס וויל א צולאזטע חתונה, וואס די גאנצע צייט איז די העי הא, איז עס אויכעט, ס'איז א משוגענע ענערדזשי וואס גייט פאר דארט. ווי הייבט זיך אן די פראבלעם? פראבלעם הייבט זיך אן ווען די חתן וויל די דזשעי, און דעם חתנים לאזט זי נישט בשום אין אופן נישט, דארט איז ווערט עס זייער סטיקי זייער טריקי. ווי קומסטו אריין דארט אין די פיקטשער? רייט. ביי די וועי גערשי האט געמענטשענט אויף די פאדקעסט א גוטע א גוטע זאך באט איך איך האב עס כמעט איינמאל א וואך די חתן איז איז מער א קול גיי פון די שיר, ער וויל די דזשעי, ער וויל דאס, איך וויל די נייע סאונדס, איך וויל די נייע זאכן, איך רעד צו די מחותנים, יא יא איך קען איך קען איך קען מיין זון זייער גוט, ער וויל נישט ער וויל נישט די זאכן, באמת וויל ער עס נישט, און די אנדערע מחותן אויך, ניין ניין איך וויל עס נישט, איך וויל נישט, איך קום צו די חתונה, וואט עם איי דואינג הער? איך טריי דא איך טריי, מען הייבט אן רואיגערהייט חסידיש, מען גייט אריין צו די מער מאדערן סאונגס, ס'איז זייער טריקי, סאו געשי געזאגט א גוטע ווארט און איי סטארטעד יוזינג איט, געשי געזאגט ער גייט צוטון איך היטן קוק הער, איך בין א זינגער, איך בין א גוטע זינגער, איך בין נישט קיין שלום בית מאכער, איך בין געקומען זינגען דא, סאו מיך היטן מיך היטן, נעמטס אייער איידעם אייער זון, שמועסטס אדורך מיט אים וועלכע סאנגס, בי אופען און אנעסט, קומט צוריק צו מיך מיט א ריפארט וועלכע מין חתונה ענק וועלן האבן, וויטש ס'איז טריקי. באט מען געט זיך אן עצה. יעצט, דער טראנזישן אונטער די דזשעיס איז א זאך וואס איז געשען די לעצטע פאר יאר. פון א שפילער פוינט אוו וויו איז עס מער ארבעט ווייניגער ארבעט איזיער לייכטער וואס גייט אריין אין דעם? כ'מיין אין דזשענעראל סטיילס טוישן זיך מוזיק טוישט זיך אויף די זירוס און די דארפסט קאנסטענטלי

ספירה, נאכדעם מ'דארף זיך צוגרייטן, עס קומט יעצט דזשון, דזשון איז די ביזיעסט סיזען, יעדע נאכט, יעדע נאכט, און מ'דארף זיך צוגרייטן, דו ווילסט נישט אנקומען אין דזשון, פוי, סאו כ'האב צייט צו מיך פריפעירן, צו אנגרייטן, און אויכעט איך גיי אויף וואקעישן, ס'איז כמעט די איינציגסטע צייט וואס איך קען אוועקפארן פאר א גאנצע וואך אדער צען טעג.

איך גיי יעצט האבן אכט וואכן אן קיין אינקאם, סאו איך דארף שוין צוויי חדשים צוריק אנהייבן אוועקלייגן פאר די אכט וואכן, איך דארף מסדר זיין, און נאכדעם ס'גייט קומען דריי וואכן אין די זומער אן קיין אינקאם, סאו איך דארף שוין, איך דארף קאנסטענטלי בינג אהעד אוו די געים. יא, סתם אזוי ווי אין לאנדאן מיוזיק אינדוסטרי מאני ווייז איז נישט אזוי מורא'דיג. אלזא, אויב דו גייסט פרעגן א מחותן, יא, מיילעך האלפערן טשארדזשט אסאך, פלעגן פאר דא איז עס אסאך. איך מיין ס'איז א דזשאוק, אז דו קענסט האבן היינט א פייוו מען, פייוו סיקס מען בענד פאר צוויי אהאלב טויזענט פונט, איז עס א דזשאוק. נישט ביי מיך, באט יא. באט ס'דא.

איך רענט יעדע נאכט א חתונה, יעדע נאכט ביי חתונות רענט איך א סאונד סיסטעם וואס דאס איז אינקלודעד אין מיין פרייז, איך ענדיג די חתונה איך באקום מיין טשעק דארף אראפגיין אפאר הונדערט פונט גלייך צו די סאונד סיסטעם, נאכדעם הייבט זיך אן די מעין עקספענסעס וואס איז האבן אלע די ביעטס אלע די סאונדס אלע די פראגרעמס, עס קאסט געלט,

פינף גוים אויפן סטעידזש, זיי קענען נישט די סאנגס, יו העוו טו גיוו דעם די אייפעדס און די שיטס, עס קאסט אויך געלט, דורך אויס די יאר איף יו פייל איט אל טוגעדער, דאס אלעס קאסט געלט, סאו יא. סאו דאס איז פון א עקספענסעס פוינט אוו וויו. יעס. נאו פראם א ווארק פוינט אוו וויו, אסאך מאל קוקט מען עס אן די ארבעטסט דארטן די זיבן אכט שעה און די גייסט אריין און דאס, וויפיל ארבעט גייט עקטשולי אריין פאר א חתונה און נאך א חתונה, דזשאסט פאר עווערי חתונה עווערי וועדינג. sure סאו דא הייבט זיך אן א זאך וואס וואס איך סטראגל מיט, מאנטשעסטער, מאנטשעסטער איז פֿיר שעה פון לאנדאן, דריי א האלב פיר שעה, און איך בין זייער פאפולער דארט, מענטשן מאכן חתונות זיי ווילן מיך אין מאנטשעסטער, און איך בין דארטן once a week, און די זאך הייבט זיך אן, די טריקי פארט איז אז די ליטווישע חברה דא אין לאנדאן, ביי די וועי די אמעריקענס מייט נאט קנאו דעס, מאכן חופה דריי אזייגער נאכמיטאג, טרי טערטי, די ריזען פאר דעם איז, איי דאנט קנאו. אזוי האבן זיך די עלטערן געפירט, אזוי האבן זיך זיידעס געפירט. ס'מאכט נישט קיין ברעקל סענס. ס'איז זייער א גוטע זאך. ביי די וועי כ'האב געהערט אמאל א ריזען, איט דאזענט מעיק סענס, באט דאס איז די ריזען וואס איינער האט מיך געגעבן, אז די אלטע צייטן האט מען נישט געוואלט די ישיבה זאל זיין, וויאזוי הייסט עס?

אין מאנטשעסטער, דאס מיינט איך דארף שוין ארויספארן צען אזייגער פון לונדון, איי איך האב געענדיגט נעכטן נאכמיטאג טאנץ פאר טערטי, און ביז איך קום אן אהיים ביז איך גיי שלאפן ביז אלע מיוזיק גייט ארויס מיין אויער איז שוין סיקס אקלאק, איך דארף שוין זיין צען אזייגער אויפן ראוד, פיר שעה דרייוו, און איך דארף שפילן אט א חתונה, מצוה טאנץ, ענדיגן טו טערטי, אהיים דרייוון פיר שעה, וועגן איך האב א חופה מארגן נאכאמאל טרי אקלאק, סאו דאס איז זייער שווער, פיפל דאנט קנאו, פיפל דאנט כאפ, מען שלאפט נישט, יו דאנט סליפ, מען איז אויסגעמוטשעט באט אםם. דאס איז די עקשעל חתונה. דאס איז די עקשעל חתונה. וואס גייט פאר פארדעם? באקומסט א טעלעפאן פון א מחותן? פארדעם איז אזוי, באקום א טעלעפאן קאל, און ס'הייבט זיך אן יו עוועילעבל יעס נאט עוועילעבל אקעי שור, נאכדעם הייבט זיך אן די סאונגס, ס'דא חתנים וואס זאגן, איים נאט פאסי,

דאן. דארפסט פריפערן נאוטס סעפערעטלי פאר יעדע חתונה אדער האסט שוין כולי נאוטס מאר לעס? סאו נאוטס דארף איך נאר האבן אויב איך האב אינסטרומענטס אויפן סטעידזש וויטש איז זייער קאמאן יעצט, סאו איז גענומען זייער א לאנגע צייט פאר ווען איך בין געקומען קיין לאנדאן, א חתונה מיינט א זינגער מיט א שפילער. די זאך די מושג אז מען קען האבן נאך פינף אינסטרומענטס אויף סטעידזש סאו נאך אלץ זייער דיפיקולט טיים באט סלאולי געטינג אין מענטשן זעהן wow ס'סאונד שיין ס'איז א גוטע זאך wow ס'קאסט וויפיל וויפיל? ooh.

פאר לונדון איז עס טייער באט ס'ווערט מער און מער פאפולער און. ס'ווערט ס'ווערט מער און מער פאפולער און איים העפי טו סי איט. און ס'איז דא שוין היינט צוויי דריי בענדס וואס מאכן עס דא היינט איז שוין דא אקעי מ'גייט נישט נעמען קיין נעמען אבער ס'איז דא ס'איז און זיינע אלע פרענדס אין די אינדוסטרי באט הונדרעט פראצענט. ס'ווערט ס'ווערט מער און מער פיקד אפ אבער די ארבעט פון דעם איז מסתמא דריי מאל אזוי פיל ווי סתם סתם ווען די קומסט נאר אליין די אליין מיט א זינגער. הונדרעט פערסענט, דארפסט דיך צוגרייטן, סאו לאמיר זאגן כ'האב מארגן א חתונה, איך האב פינף אינסטרומענטס אויף סטעידזש, כ'האב די זינגער יענע זינגער, כ'ווייס די זינגער האט ליב צו מאכן די ניגונים, און צו כ'מיך דארף אנגרייטן פאר דעם, כ'מאך מיין סעט ליסט אויף מיין אייפעדס, נעמט נישט אזוי לאנג, נאכדעם אויב די האסט סטרינגס פידלעך ביי די חופה, קענסטו סתם אראפ ווארפן אזוי יעדע איינע איז די זעלבע שיט, יעדע איינע באקומט א אנדערע זאך צו שפילן. יו האוו טו פריפעיר איט, דארפסט מאכן זיכער ס'ארבעט, האסט די אייפעדס. סאו דו זאגסט אז ס'דא ס'דא ווייניגער ארבעט אין די אין די רעגולער חתונות, און מער ארבעט אין די אין די גרויסע ווען דו דארפסט קומען מיט א בענד מיט זאכן. אבוויעסלי, אבוויעסלי. סאו וואס רעדט מער צו דיר? א פשוטע חתונה ווי דו קענסט אנקומען דיין קיבארד אראפלייגן שפילן און גיין שלאפן, אדער. ביידע פון זיי האבן מעלות און חסרונות, די מעלה פון האבן דזשאסט מיך מיט א זינגער, ביסט זייער פלעקסיבל, בין זייער איזי גאואינג, איך דארף נישט ארבעטן, דארף נישט אויסשעטן די בענד סטענדס, די אייפעדס, אזא זאכן, און אויך איך קאנטראל די מיקסער, יא, איך האב נאר איין זאך צו קאנטראלן, מיך מיט די זינגער. און ס'איז זייער פרי סטייל, דו פילסט דיך אביסל מער פרי צו טון וואס דו ווילסט, באט פון די אנדערע זייט ווען דו האסט א פול בענד און אלעס קלאפט, אלעס פארט, יו נאו, די אינטראו, די סאונג, מען זינגט קאונט אריין, מען פארט אריין, ס'איז א סערטען, ס'געט דיך א סערטען

קענסל, דו מוזט אייביג, ס'איז שווער, באט מיין דזשאב איז, ביסיידס פון זיין א שפילער, איז צו געבן די אימפרעשאן אז איך בין געשלאפן נעכטן צען שעה, און איך בין פול, איך האב געגעסן א טרי קאורס מיעל, איך בין דא צו האבן עקשאן, וואס איך טריי זייער זייער שטארק צו מאכן ביי יעדע חתונה. די חתונה אין א וועי ווענדט זיך אויף דיך. יא יא. מיט די זינגער טים. אויב די שפילער מאכט נישט, אויב די געסט א שפילער שטייט ער רואיג, איז קיינד אף, אויב די שפילער לייגט אריין די ענערדזשי אין דעם, איטס א קאמפליט דיפרענט טינג. עספעשעלי אויב דו ביסט אהיימגעקומען פון מאנטשעסטער נעכטן זיבן אזייגער צופרי. האסט שוין אמאל געהאט אמאל עפעס א עווענט עפעס א זאך וואס פאקס געג אלעס איז געגאנגען קאטאטשקעס? וואו מיך אליינס? יא. יא. איך האב עס געהאט עקשעלי געווען אין מאנטשעסטער און כ'בין נישט געשלאפן די גאנצע נאכט פארדעם זירא איי וואס אפ די האול נייט און איך האב געטון א מיסטעיק כ'האב אנגעהויבן טרינקען רעד בול נאך רעד בול כ'האב מיך איינגערעדט דאס גייט מיך אויף די נערווען איי נאו מיין הארץ האט אנגעהויבן קלאפן זייער שנעל. א ריזע מוראדיגע מסנגד פון רעד בול. יא. רעד בול האט דער קיפ די דאקטער אוועי הא? יא. נו. סאו דאס איז די פאני זאך, סאו די מענטשן וואס זענען געווען אינוואלווד, די זינגער, די שפילער, די די די מענס, זיי האבן געוואוסט אקעי מיילעך איז נאט פילינג וועל טודעי, איך איך בין ארויסגעגאנגען דערויף, איך האב געדארפט ברעכן, איך בין געווען נישט דא. באט, כ'קוק צוריק ווידיאוס פון די דזשאב איך האב פערפארמד, מיט די גרעסטע ענערדזשי מיט די גרעסטע שמייכל קאז דעט איז מיי דזשאב, איים נאט. כ'רעד נישט אז ס'האט זיך אויסגעארבעט, כ'רעד אז א דזשאב וואס האט געהאט האט זיך נישט אויסגעארבעט, האסט געקענט שפילן, עפעס איז געגאנגען לייק מעס אפ, אז כ'קען לאכן פון דיר, ס'איז געלונגען. שור, נאו פראבלעם, ס'איז גראדע געווען זייער לאנג צוריק, נאך א מזל, ס'איז געווען א וואך וואס כ'האב געהאט יעדע נאכט א חתונה, סאנדעי מאנדעי טוסדעי מאנטשעסטער לאנדאן, די לעצטע חתונה פון די וואך איז געווען אין אנטווערפ. בעלדזשום. כ'קום אן קיין בעלדזשום און כ'בין אויסגעמוטשעט. כ'בין נישט געשלאפן די גאנצע וואך, כ'האב גארנישט געגעסן, כ'האב גארנישט געטרונקען, מיין קאפ טוט וויי, אלעס טוט וויי. כ'קום צו די חתונה און די חתן איז א עקטיוו חתן, ער געברענגט זיינע בויס, אונז גייען פון דא פאריען. מ'הייבט אן די חתונה און איך בין לייק.

וואס איז פארגעקומען די נאכט, איך בין נאך טראומעטייזד ביז היינט, איך שטיי אויפן סטעידזש, קענסט די פארט פון די חתונה ווי די קומזיץ ווי די חתן קומט ארויף אויף סטעידזש מיט די מחותנים מיט די חתן און אלע חברים זענען אזוי טירירוירוירוירוירוירוירוי טירירוירום אויויויום, ס'ווערט מיר נישט גוט, איך פיל ווי ס'קומט מיר ארויף און אלעס דרייט זיך. כ'האב אנגעהויבן ברעכן אויפן סטעידזש, אויפן קיבארד, אויף אלעס, ס'איז געווען טעריבל! טעריבל! מיי ווארסט עקספיריענס ביי א חתונה איז געווען דעמאלטס, און כ'בין נאך אלץ טראומעטייזט. די מחותן האט דיך באצאלט כאטש נעט? ער האט מיך באצאלט, יא. איך געדענק כ'האב, איי פעלט ווערי בעד, כ'האב געזאגט פאר די חתן, איי פיל ווערי בעד, איי וואנט גיוו יו בעק די מאני, ער האט געזאגט ניין, ס'איז אקעי, וואטעווער. באט דאס, דאס איז געווען מיין מאוסט, די ווארסט עקספיריענס אויף מיין לייף, וואס דאס האט מיך אויסגעלערנט, מוז שלאפן פארן חתונה, אפילו ס'איז דריי שעה, שלאף עפעס, קום צו די חתונה פול, עס, איך בשעת א חתונה עס איך כמעט נישט, מען לויפט אהין, די ווייערלעס מייק, די ברענג, די מאך, די טו, איך דארף עסן פארדעם, איך דארף שלאפן פארדעם, עווריטינג איז סמוט. אצינד די מענטש איז מאוסט אימפארטענט. ס'דא אסאך מחותנים וואס מען באשטעלט א שפילער א זינגער פאר חתונה, זיי גייען יעצט שטיין און ארבעטן זיבן אכט שעה, און אויב גייסטו א מינוט אראפ פון סטעידזש זאגט מען דיך האלא איך האב דיך איך האב דיך באשטעלט איך האב דיך באשטעלט, דו האסט עס אסאך מאל? איך האב עס נישט באט כ'ווייס מיינע אנדערע מיוזישענס נאו נעימס וואס זיי האבן עס זייער אפען, איך מיין מיין פרענד מיוזישען פון דא איז אמאל אראפ געגאנגען פון סטעידזש יו נאו עסן מעין קאורס וואטעווער ער קומט צוריק ער זעהט א צעטל אויף זיין קיבאורד איים נאט פעיאינג יו טו איט איים פעיאינג יו טו פלעי דו יור דזשאב. איך קוק זיך עקשעלי גאנץ טשיקי ביי די וועי, ווייסט פון א מחותנים פערספעקטיוו, אז ס'קומט מאדנע אז ס'קומט א קווייער זינגען, און די, אז געבן זיך א ראול ארויס אסאך פאר צוואנציג מינוט, און זיי געבן א צינד אן אזוי ביהיינד די סינס מיוזיק דינג דינג דינג דינג, איך האב געבוקט לייוו, אמאל דאס נישט געווען, דאס נישט געווען פינף יאר צוריק, אז מ'האט די חוצפה, גייסט אראפ פון סטעידזש, די גייסט זיך זארגען אז אמאל איז א שפילער געזעצן פראם סעווען טערטי טיל טוועלוו אן די סיעט? יאסי כהן מיט פסח כהן האבן דאס געטון. א היילי דאוט איט. קודם כל זעמיר אונז זעמיר אלע הומען ביאינגס, אונז אלע דארפן גיין אין טוילעט, אונז אלע דארפן עסן. בסדר. היינט לאזן זיי פאר פופצן צוואנציג מינוט לאזן זיי שפילן די לא מיוזיק דארטן. ווילאנג מיינסטו צו נעמען, ווילאנג ווילסטו ס'זאל נעמען די מעין קאורס אראפ אריינפאקן? סאו איך מיין אז דא די צוויי חלקים ווען איך האב שוין גערעדט און כ'מיין איך אפאר מאל וועגן די נושא, איך האלט ס'דא די צוויי זאכן, נאמבער וואן איז די חלק פון די מחותנים און די מחותן דארף וויסן אז באשטעלסט שפילער זינגער זענען יומען ביאינגס די ווילסט נישט זאלן זיצן ביי דיך אין זאל און עסן און נעמען לאנגע ברעיקס רעד מיט זיי זאג זיי שטעל זיי צו אין די זייט עפעס זיי א נארמאלע מענטש טראכט פון א צווייטע מצד שני איז קען זיין דאס איז די דזשאב אויכעט פון די עקטשעל מיוזישענס אז ווען מ'רעדט מיט די מחותנים שפעטער אויכעט כלי צו אדורכצוגיין, קאמיוניקעיטן ריכטיג, אלעס וואס זיי זאלן עקספעקטן און וואס ניט. ס'איז א אנגענומענע זאך אז שפילערס און זינגערס גייען אראפגיין פון די סטעידזש צוויי מאל אדער וואטעווער אמאונט אוו טיים צו עסן און טוילעט, ס'איז איז איטס דיס איז די וועי. באט כ'בין זיכער אז אז די נושא למשל פון מאכן א קאנטראקט וואס פאטאגרעפערס, שטעלט זיך מארגן א פאטאגרעפער, פארהאן א רוב פאטאגרעפערס קומען מיט זייער זייער קלארע זאכן עקזעקטלי וויפיל פרינט האלץ דו גייסט באקומען, וויפיל פיקטשערס, וויפיל דידזשיטעלס, וויפיל קענסט טשוזן בחינם, וויפיל יו עס בי'ס, ווען דו גייסט עס עקספעקטן, אלעס פונקטליך פונקטליך, וועלכע שעה זיי קומען אן, וויפיל איז עקסטערע נאך א שעה, שפילערס, דא אין לונדון, קיינער אין אמעריקע יא, דא אין לונדון איז נאכנישט דא די סארט קאנטרעקט וואס ס'איז אויסגעליינט יעדע דיטעיל וואס זיי קענען עקספעקטן, וויפיל זאכן קאסטן עקסטערע, ענד.

פאר זיי האבן געטראגן שטריימלעך, און אויב זיי דארפן טראגן שטריימלעך אז דא עקסטערע טשארדזש פון פופציג פונט. האנדרעט פערסענט אז יא. יא, באט ס'איז נישט אויסגעגאנגען מיט די מחותן, ס'איז נישט געווען אפגעשריבענע אגרימענט. אקעי. אקעי, ס'האט נישט אפגעגעבן די מחותן, געזאגט איך וויל איך וויל טראגן שטריימלעך, זיי זענען געגאנגען, זיי האבן נישט געזאגט פאר מחותן אז ס'גייט קאסטן פופציג פונט א מעמבער וועגן ס'קאסט העוויער פון קאפ. נאכדעם.

הונדרעט פראצענט. חברה מען גייט מאכן קאנטראקטס. יא, איך זאג אויב אויב מען קען אויפטון די זאך פון די פון די פאדקעסט אז ס'זאל זיין פון היינט קאנטראקטס ביי יעדע שמחה פאר ס'וועט זיין בעסער פאר ענק בעסער פאר די מחותנים בעסער פאר יעדעם איינעם אז מען ווייסט קלאר וואס צו עקספעקטן וואס מען באקומט. ס'קומט העווי קאנטראקטס, מחותנים געט געט רעדי. איך מיין נישט וואס ס'קומט, איך מיין אז ס'קומט זייער א קאלערפול קאנווערסעישאן, כ'מיין מ'האט אנגעפאנגען פון פון רבני'ש משפחות פון האלפים, ס'איז אריינגעפארן צו אביסל עמאושענעל זאכן, דיווארס, נישט קענען זען די קינדער, יא זען די קינדער, עלטערע בחורים, עלטערע בחורים, סינגל לייף, צוריק צום מיוזיק, איך האב עס זייער סטארק ענדשויט, איך האב שוין אפילו פון דעם האב איך שוין ארויסגענומען זאכן פון די זאך, און איך וויל דיר זאגן שכוח פאר זיין אזוי אפען, ווייל זיי זענען זייער שטארק צו. רעספעקטן די געסט, יא? אדער ווען זיי ווילן עס האבן, רעדן קאנווערסעישאנס וואס אסאך מענטשן האבן מורא צו עפענען, סאו איך פרעג די קוועסטשענס. און איי עפרישיעט אז האסט אונז געגעבן די צייט צו ענטפערן, ווייל ס'איז זיכער דא איינער פראם די אודיענץ וואס וויל אינווייטן א מענטש און ער האט נישט געוואוסט ער גייט אינווייטן. האט מען שוין אויפגעטון. און כ'האב היינט געהאט א קאנווערסעישאן מיט א מענטש, מ'האט גערעדט וועגן מופן קיין אמעריקע,

אונז האמער א געוויסע קאוזינעס וואס פארמאלען די חסרון, קודם כל אז דו ביסט מצליח, קענסט זייער שנעל מצליח זיין דא, יעדער קען זיך, יעדער זעהט זיך, האסט א געוויסע קאמיוניטי געלייגט, קומסט אריין אין א שאפינג סענטער און הייב, ס'איז קאוזי, ס'איז געשמאק, ס'איז לייק ס'איז געווארן א נייע. דו שפירסט עס ווייל יעדער איינער קען דיך, אבער נישט יעדער עווערעדזש פערסאן שפירט עס. מיך האט מען נישט געקענט אין מאנסי. מיינסט מיך האט מיר געקענט אין מאנסי אין בארא פארק ווי איך בין דארטן? היינט שוין יא. מענטשן פרעגן מיך אסאך, לאנדאן ניו יארק, אבער זיי קומען פון בארא פארק, בארא פארק, סאו ס'דא מעלות ס'דא חסרונות, איך בין אנגעקומען דא, ס'איז נאר געווען דרײַ רעסטוראנטס אפען דא, איך בין לייק וויאזוי לעבט מען מיט דרײַ רעסטוראנטס? און גאלד איז גרין, ס'איז ענקערליך גארנישט געווען. עקזעקטלי, אבער איך פיל די מעלה פון לאנדאן איז, ביסיידס פאר קאמיוניטי, די רואיגע לייף.

טינק אויף יור קידס פירסט, אלוועיס אלוועיס פוט דעם פירסט, נאו מעטער וואט. אויב דו טאקע ווערסט דיווארסט איז עס זייער וויכטיג, יו נאו, פיינד יורסעלף א קרו, ווילסט נישט זיין אליינס אינדערהיים מיט אלעס, טרעף דיך דיין קרו מיט נאך דיווארסיס אדער נאך סינגלס, מוזט האבן א קאמיוניטי, עס איז זייער זייער וויכטיג. א גרויסן שכוח פאר יעדע איינע פאר אלע ליסענערס, ענד ווי ריעלי עפרישיעט די פידבעק וואס באקומט צוריק פון אלע עפיזאודס, מענטשן מעסעדזשן, מענטשן רופן אן, און מען טרעפט אויפן גאס און מען געבט איבער, סאו ווי ריעלי עפרישיעט איט, טענק יו פאר ליסענינג, שכוח פארן צוהערן, שכוח פארן עפרישיעטן די קאנטענט, און האפענטליך וועט מען קענען ווייטער דעליווערן אויף די זומער קוואליטי קאנטענט, שכוח.